Geliň indi Hydyrowa seredeliň, şul beýan edilen syýasatçy kategoriýasyna girýärmi ýa-da girenok? Elbetde Kakmyrat Hydyrow şul kategoriýa, syýasatçy kategoriýasyna girenok. Bloger işini alyp barýan ýönekeý töhmetçi. Ine şu kategoriýa ine Takmat Hydyrow diýilýär. Hiç kim Hydyrow bilen birleşesi gelenok ola bir. Ýanyna oturyp gürleşesi gelenok. Men size şuny subut edeýin näme üçin. Ine Hydyrow DWT-ni men açdym, hemme zady men etdim, ine men bolmasam DWT ýöränok diýýär. Geliň şuňa seýis geçeliň. Seziň. Kakmyrat Hydyrow hemmeleri sögüp-sögüp, hiç kim bilen ýaňky birleşip bilmän, bir ýigrimi ýedi ýyldan bäri işläp gelen politika ýüzlendi. Siziň alyp barýan işiňizi men gowy görýän, sistemaly, meni öwrediň diýip. Ol adamam saňa Men kömek edilmän, ýöne bir adam bar, ine şoň bilen birleşeň, şony yryp bilseň, ine şol düýpli meseläni çözüp bilýän oglan, şoň bilen gürleş diýip, ýaňky maňa tarap iberdi. Ine şo sebäpli ol maňa jaň edip, üç aý haýyş etdi. Goşulyň indi, Murat Gyçyýewiç, şu meselä goşulyň, işleýäli, bolmasa bolmaz, biziň Watanymyz zat diýip, gaty gowy begenip, şul adam, ýaňky, bolýa agam, sen et, men arkaňda diýip, ýaňky herekete başladyk. Şoň üçin şu meselede Kahraman Hydyrowyň ne ideýasy boldy, ne mümkinçiligi, ne biz ýaly okuwlary, ýagny Ýewropada okap bilimleri boldy. Onuň üçin eger seniň bilimiň bolmasa, ideýaň bolmasa, sen bu zatlar edileňok. Ol bir anyk zat. Işe başlanda Kakamat Hydyrowyň Ne akja ideýasyny berdi, ne bizi gollap özi öňe çykdy. Diňe gyrada durup, hemme zada prokuror hökmünde seredip, hemme edilýän zatlardan gorkup, çekinip, gyrada durup, käwagt bizi gollap, käwagt ýaňky gyrada durup seredip, Hydyrowyň maşgalasyna nähili basyşlar edildi. Muhammet diýen dogany Şatlyk Şyhyýew bilen bile dost bolup, eýýäm Birnäçe wideo ýap. Şo ýerde wideoda Muhammet dogan düşündirýä ine sen şuny edensoň meni halk sylanok zat diýip. O nägin beýle? Nämçip meniň garyndaşlarymy, hemme aktiwistaň garyndaşlarymy, Farhadyň garyndaşlarymy, Akbesaparagyň garyndaşlarymy halk sylaýa, a şu Kahraman Hydyrowyň garyndaşy, dogany Muhammedi hiç kim sylanok. Mümkin başga problema bardyr. Mümkin ol on, on bäş ýyldan bäri işlemänsoň aýaly ýadap muny taşlap gidendir. Ol Şatlyk Şyhyýew bilen reportažlar ýapyp dost bolup, meň ejeme jaň edip, Ine Kakamyrat siziň Myrat ogluňyz üstünden posylka iberdi, biz baryp alyp gaýtjak diýip, şolaň ýaňky mahinasiýalara goşulansoň muny daşyndaky halk sylýan däldir. Mümkin başga zatdyr. Içip-içip çykyş edip, indi kellesi hem üýtgäp gitdimi? Siz nämäni gürrüň edýäňiz? Siz ölüp-ölüp bir ýyldan öň şu ýerde ubežiş aldyňyz. Ölüp-ölüp alty aý mundan ozal pasport aldyňyz. Ýa siz näme, lidiruýşi oppozisionermi, ýa siz näme? Hydyrowy masgara etjek bolsam, men ony gaty çalt masgara edip bilýän. Bir töhmetçi bloger, boldy. Siz diňläp görseňiz, kiçijik syçanjyk Ýolbarsyň hamyny iýip, ekranyň öňünde bir gör ogly. Men siz tankyt etmek üçin çykamok, tankyt etjek bolsam masgaraňyzy bererdim, bir topar zatlary edip ýene suda akidip sizi jogapkärçilige çagyrardy.